Wrakseljen mei it wurd en mei de wrâld. Yn dizze earste searje hawwe wy it oer de earste psalm. No ha we de foarige sesje ha we it hân oer de fraach oft de Bibel net seit dat alle minsken kwea minsken binne, dat der gjin ien rjochtfeardich is. Dat ha we neisocht. En we ha sjoen nei Romeinen, de Romeinenbrief fan Paulus yn it tredde haadsttik. Want it liket dat er dat dêr seit. Mar we hawwe neisjoen wat er krekt seit en wêr't er it fuort hat. En eins seit er net dat alle minsken kwea minsken binne en dat der net ien rjochtfeardich is, nee, hy let sjen dat de Joaden ek net al te bêst binne, dat ek de Joaden, ek al dogge se oft se it spesjale folk fan God is, dat de wet hat en dy neilibbet, dat eins har hert der net yn is en dat sy ek net rjochtfeardich wurde kinne troch it neilibjen fan de wet. En as we dan sjogge wêr't Paulus dy sitaten fuort hat, dan sjogge we dy komme út de psalmen en ek in stikje út Jesaja de profeet. En as we dêrnei sjogge, en dat hawwe we dien, dan sjogge we dat elk sitaat komt út in tekst wêr't it ek giet oer goede minsken en minne minsken. Dat is oeral itselde, troch it hiele Alde Testamint en it Nije Testamint, sa't we letter ek sjen sille. De earste psalm is in wysheidspsalm. Dat is ien fan de sjenres yn it boek fan de Psalmen. Wy ha sjoen wat de psalmen binne, wêr't se foar tsjinje en wy ha sjoen dat der ferskatene soarten fan psalmen binne en dat de earste psalm in wysheidspsalm is. No is it sa dat yn dizze wysheidspsalm it giet oer skieding, sa't we sjoen hawwe, tusken de goede minsken en it kweade folk. Doe moast ik tinke oan it boek fan 'e Spreuken, want yn Spreuken trije wurdt sein, De Heare hat himel en ierde makke yn wysheid. Spreuken trije, njoggentjin en tweintich, Troch wysheid hat de Heare de ierde grûndearre en troch ynsjoch de himel fêstichheid jûn. Troch syn ferstân binne de oerwetters spjalte en litte de wolken dauwdrippen falle. Dat we sjogge dat wiisheid en skepping dat gean tegearre. En as wy dan sjogge nei it skeppingsferhaal yn Genesis, dan sjogge we dat dy skepping dat giet troch it meitsjen fan skieding. We lêze oer God makket skieding tusken it ljocht en it tsjuster. Tusken it wetter boppe de wrâld en it wetter ûnder de wrâld. En we sjogge dat er skieding makket tusken ferskatene soarten fan bisten. En at er de minsken makket krekt as mei de bisten, dan sjogge we dat er man en frou is. En at we dan leare oer de beam dy't yn 'e midden fan 'e tún stiet, dan hjit dy beam de beam fan de kunde fan goed en kwea. Skieding. God makket oarder yn 'e gaos troch it meitsjen fan skiedingen. En dêr wol er oan fêsthâlde. Yn Genesis trije fars fyftjin, nei't de fal yn de sûnde fan de minsken, lêze wy dat God seit, Hy wol altiten fêsthâlde oan dizze oarder. Hy wol altiten derfoar soargje dat der skieding bliuwt tusken goed en kwea. Dat we moatte oppasse dat we net mei de duvel en it kwea minsken meigeane en dizze skieding ôfbrekke wolle en stuk meitsje. We moatte hjir oan fêsthâlde, want dit is wat God fan doel is. God hat syn skepping leaf en dêrom wol Er ek dizze skieding yn stân hâlde.

Mar dat is eins net sa. We moatte it goed betinke, foardat we yn Kristus binne, binne we allegearre kwea minsken. De genede fan God hat der foar soarge dat der twa soarten minsken binne. Dat wol net sizze dat de kristenen, de folgelingen fan Jezus, dat dy yn harren sels better is. Nee, Hillige Geast wennet yn harren en dat makket it ferskil. En dat moat ek te sjen wêzen. Yn psalm ien stiet der, De minsken dy't God leafhawwe, dy wolle graach yn syn wet studearje en dêrút libje. Dat dêr moatte we oan fêsthâlde. No wie der dochs noch in twadde kwestje en dêr ha we it noch net oer hân. En de twadde fraach wie, Dy wet fan de Heare, dêr't it oer giet yn de earste psalm, wêr't de goede minsken sa graach yn lêze wolle en sa graach út libje wolle, wat is dy wet fan God? Binne dat de tsien geboaden? Binne dat de Levityske regels fan de prystertsjinst? Binne dat de earste fiif boeken fan it Alde Testamint, de boeken fan Mozes? Of is it it hiele Alde Testamint? No, dêr moatte we ris nei sjen. En dêrfoar wol ik weromgean nei Romeinen trije. Yn de foarige sesje ha we sjoen nei Romeinen trije, de farzen tsien oant achttjin. En no gean ik nei it njoggentjinde fars. En dêr stiet, Nei de sitaten dy't we krekt allegearre besprutsen hienen, no witte wy dat alles wat de wet seit, bedoeld is foar har dy't ûnder de wet falle. Der binne twa dingen dy't opfalle. Hy hat krekt siteard fan de psalmen en fan Jesaja en hy seit dat is wat de wet seit. Mar dit is net de wet, dit is net de tsien geboaden en dit is net de Levityske regels. En de sitaten komme net út de boeken fan Mozes, de earste fjouwer fan de Bibel. Nee, dit komt út de Geskriften en út de profeten. Ik leau dat ik earder sein hie, it Alde Testamint, dat wie foar de Joaden Tanach, Ta, Tora, de Wet, Na, Navim, de profeten, Ka, Katavim, de oare boeken of geskriften. No sjogge we de psalmen dy hearre by de geskriften, en Jesaja heart by de profeten. Dat der is net ien sitaat hjir fan Tora of de Wet. No is it sa dat it wurd Torah yn prinsipe betsjut learing of ûnderrjocht. Dat hjirre yn dit gefal is de Wet fan de Heare, dat slacht op de hiele Tanach, op it hiele Alde Testamint. Dat foar de minsken yn it Alde Testamint, de minsken dy't echt God leaf hienen, Under de Joaden en har dy't derby kamen, dy mochten graach oer Tanach, om dat de wet en de profeten en de geskriften, om dy te lêzen, om dêr oer te mimerjen, dêr oer nei te tinken en dêr út te libjen. No, hoe is it dan mei ús? Hoe is it mei de tsjerke hjoed-de-dei en mei de kristenen? Moatte wy ús yn 'e earste plak rjochtsje op it Alde Testamint? Ik tink dat it net de âlde wet en de âlde geskriften wêze moatte dy't sintraal steane, mar de wurden en it libben fan Jezus ús Kristus. En ek de lear fan de apostelen. Want dy apostelen binne troch Jezus oanwizen en binne ynspireard troch de Hillige Geast om te skriuwen de wurden fan God sa't Hy dat ha woe. As wy sjogge nei Jehannes fjirtjin en fyftjin, dan falt ús op dat der in hiel soad yn stiet, mar fjouwer kear seit de Hear Jezus dat leafde foar Him en gehoarsamheid dat heart tegearre, dat kinne we net skiede. Ik sjoch hjirren nei haadstik fjirtjin, fars fyftjin. Bygelyks, as jimme my leafhawwe, sulle jimme jim oan myn geboaden hâlde. Lyts bytsje fierder yn ienentweintich, Dy't myn geboaden krige hat en dy't him dêroan hâldt, dy is it dy't my leafhat. En dan it folgjende haadstik, haadstik fyftjin, Yn fars tsien, As jimme dogge wat ik jimme opdroegen haw, sulle jimme yn myn leafde bliuwe. En yn fars fjirtjin, Jimme binne myn freonen, as jimme dogge wat ik jimme opdraach. Dat jimme sjogge, It is essensjeel dat wy gehoarsamheid jouwe oan de wurden fan ús Heare Jezus Kristus. en fansels oan de wurden fan syn apostelen nei him. En wy sjogge ek dat Jezus net seit, Dy't my leaf hat, dy hâldt him oan 'e tsien geboaden of oan de wet fan Mozes. Nee, de klam is op Jezus syn wurden en Jezus syn lessen. Dat foar ús hjoed-de-dei, wy moatte ús rjochtsje yn 't earste plak op it Nije Testamint, want it Nije Testamint is net echt oars as it Alde Testamint, mar it is mear dúdlik en it lit better sjen wa't God is yn syn leafde en yn syn hillichheid en hoe't wy foar Him en mei Him libje meie en moatte. No geane we werom nei de earste psalm. En ik wol jimme graach wat leare oer de Hibriuwske poëzy. Want yn de Hibriuwske poëzy, dêr sjogge we twa dingen dy't der hiel faak foarkomme. En dat is it parallelisme en dat is ek de fergeliking. En dy sjogge we ek yn de earste psalm. Yn de earste psalm, dêr sjogge we dat yn de earste fars der binne trije koarte sinnen of frazes en dy lykje in protte op inoar. Hoe gelokkich is de man dy't op 'e rie fan de ferkearden net yngiet, op 'e wei fan de sûnders net stean bliuwt, yn 'e gearsit fan 'e spotters gjin sit nimt. Wy neame dit parallellisme. Der binne trije frazes dy't lykje in protte op inoar en dy eins it liket itselde sizze mei oare wurden. As dat sa is, dan giet it net oer trije ferskatene groepen fan minsken, mar dy ferkearden en de sûnders en de spotters, dat binne deselde groep minsken. Mar der is noch wat oars. As wy sjogge nei de wurkwurden hjirre, dan sjogge we net yngiet op 'e rie fan 'e ferkearden, net op 'e wei fan 'e sûnders stean bliuwt en net gearsit yn 'e kring fan 'e spotters. En eins is it sa dat yn it Hibriuwsk dan stiet der, net kuierje mei dy minsken en net stean bliuwe en net sitten gean. En de measte útlizzers dy binne it der oer iens dat it hjir in klimaks is. Dat wurdt opboud. As do ûnderweis bist en do bist oan it kuierjen of sa en der komt ien by dy en dy begjint te praten en sa, dan kinst dy der fan ôf sette en sizze, ik haw gjin ynteresse en dan giest fuort. Dan hoechst der net nei te lústerjen. Mar as stean bliuwst en echt nei him lústerst, dan stellst dy sels derfoar iepen. En ast dan ek noch seist fan, hm, ja, hjir wol ik mear fan witte en do giest mei him sitten foar in kopke kofje of in glês wetter, dan bist al ferkocht. Wat dy oare minske ek mar oan te bieden hat om te ferkeapjen of dy te learen, do bist eins al ferkocht. Dat de Wysheidspsalm, de earste psalm, seit, Begjin der net oan. As der in spotter is fan de wet fan de Heare en it wurd fan God, gean wei. Kear him de rêge ta. Bliuw net stean. Lit gjin ynteresse sjen. Dan begjinst op it ferkearde paad en dan komst úteinlik op 'e doele.

Dan sjogge we dat der wer twa frazen binne dy't in protte op inoar lykje, Hy hat langst nei de wet fan de Heare en dêrom mimeret er oer by nacht en by dei. It is net krekt itselde wat er seit, der is in oare ynfalshoeke en dêrom wurdt dit ek wol syntetysk parallellisme neamd. Dat der binne ferskatene soarten parallellisme dy'st oeral werom fynst yn 'e Hibriuwske poëzy. Ast nei it boek fan 'e Spreuken sjocht, sa't we earder dien hawwe, dan is oeral parallellisme. Soms is it hast itselde, mei synonimen, soms is it dat de earste fraze eigenlik kompleet makke wurdt yn de twadde, soms is it dat der twa of trije in klimaks opbouwe, soms is it in tsjinoerstelling. Sa't wy fine yn 'e Spreuken, Dit is wat de wize docht, mar dit is wat de dwaze docht. It oare kenmerk fan de Hebriuwske poëzy is fergeliking. En de fergeliking, dêr sille we it oare kear fierders oer ha. We fine dat yn de folgjende fersen, want dêr seit it dat de goede minsken dy binne as in beam oan wetterstreamen plante, dy't syn frucht jout op 'e tiid, dêr't it grien net fan ferwilget. En oan de oare kant, de kwea minsken binne as it tsjef, dat is wat ferwaait yn de wyn as de boer oan 't terskjen is. En we sille it der fierder oer ha de oare kear. No, ik hoopje echt dat jo ek nocht hawwe oan it wurd fan de Hear, dat je dêryn lêzen bliuwe en dat je dêryn ûndersyk dwaan wolle, om dêrtroch de Heare Jezus better te learen kennen.